Раиль, э, сезне театрның моңлы сандугачы буларак беләбез. Э, җырлау сәләте сезгә кемнән күчте? Беренче чиратта ул э, нәселдән килә дип уйлыйм. Табигатьтән, авыл, авыл мохитеннән, туган якның сулары, аның һавасы, бөтенесе шулай сеңеп, нәселдән нәселгә миңа да күчкәндер дип уйлыйм. Чөнки безнең нәселдә әтием яклап, әтием дә җырлый, Аннары әтиемнең абыйсы шагыйрь Таһир Шәмсуаров та җырлый. Һәм әни яклап бабай бик моңлы булган, бик матур җырлады. Мин үзем дә җырлаганын ишеткән бар бабайның, олы булса да, бик бәгырьләргә үтеп җырлый торган иде, күңелгә керә иде аның моңы. Элеккедән теге аның ул җырлаганда, ул заманның менә бөтен ул күргән әйберләрне күргән шикелле була иде ул җырлаганда. Менә шундый әле бабайның бер э, сәләте бар ие. Менә мәсәлән, бер нәрсә эшләгәндә, мәсәлән, мунча пече чыгарганда, алда ул үзенә үзе сызгыра иде. Ел сызгарганда һәм сызгарганда моңлы, моңлы сандугач шикелле сызгыра иде. Мин кибән китеп, бабайны тыңлап тора идем.
Ә ни өчен тормышыгызны җыр сәнгате белән түгел, ә нәкъ менә театр сәнгате белән бәйләргә булдыгыз? Монсы бу сорауга мин шулай дип җавап бирер идем. Мин үзем бик теләгән идем, э, җырлайсым, җырлыйсым килеп тора иде. Мин э, минем җырламыйча э, торган вакытым бик әз иде, гел җырлый идем мин. Менә нинди халәт булса да җырлый җырлый идем инде. Менә хәзер нишләптер ул күбрәк теге менә шулай мыгырданып, моңланып йөргәгенә калды. Менә хәзерге вакытта Һәм бәлки шулай кирәк булгандыр, Аллаһ Тәгалә шулай әйткәндер, синең урының театрда булырга тиеш дип. Гәрчә мин үзем тег күбрәк музыка ягын күбрәк теләге булса да, не шулай Аллаһ Тәгалә мине бу юлга юкка гына кертеп җибәрмәгәндер дип уйлыйм. Аның берәр хикмәте бардыр дип уйлыйм. Күбрәк сез театрга кирәк. Әйе. Тамашачы сезне күбрәк лирик-романтик рольләрдә күрергә күнеккән. Тормышта да сезнең холкыгыз әлеге образларга охшашмы? Менә шулайрак килеп чыга. Нишләптер мине рольләрем, әллә мин аларны эзләп табам микән, әллә алар мине эзләп таба микән, нишләптер без туры киләбез бер-беребез белән. Менә җырлый булса да, менә шулай табигате белән булса да, нәрсәсе белән генә булса да, миңа хас сыйфатлары бар. Ә, әгәр дә булмаса да, менә уйный-уйный, ништер ул сыйфатлар ачылып китә. Ул персонажларның менә шулай. Ә, менә бундый икән бу персонаж дисең аннары. Менә шундый кызык-кызык урыннар килеп чыга тормышта. Димәк, сез тормышта да шундый ук нечкә күңелле һәм йомшак холкыгыз белән. Менә күбесенчә әйе, мин шулайрак. Гәрчә мин хәзер бераз үзгәрдем. Нишләптер, э, бераз кеше үзгәрә икән ул. Яши-яши бераз э, катлана димме соң инде. Яраклаша тормышка. Бәлки шулайдыр.
Сез театр артисты, шул ук вакытта гаилә башлыгы да. Артистлар бик нечкә күңелле, эмоциональ халык бит инде, әйткәнебезчә. Ике иҗади шәхес гаиләдә туган катлаулы мәсьәләләрне ничек хәл итә?
Без инде шул уртага салып бөтен тәртибенә туры китереп уртага салып хәл итәргә тырышабыз чөнки инде мин э, бәләкәйдән күреп үстем үз әти әниемне дә алар э, менә мин бит инде барыбер бала булсам да хәтерлим төрле чаклар булгандыр мин начар дип әйтмим менә бала бит ул бөтенесен күрә сеңдерә мин начар ситуацияне әйтмим менә мәсәлән Бер нәрсәне мин хәтерлим, алар шулай шыпырт кына утырып, иртән әти әнинең әнә шулай сөйләшеп, менә болай итербез инде, менә шулай итербез инде. Һәм ул э, сеңгәндер, барыбер э, руслар әйтмешли, подсознаниедә утырадыр ул. Һәм без э, белепме, белмичәме, аны уйлап микән, уйламыйча дамы, без үз әти-әниләребезне кабатлап, аларга да үрнәк булып, менә шулай Алар шешкән теге яхшылыкларны да ничек дип әйтергә, хәзер әйтәм. Менә проблемалар дип әйтәсе килми минем, менә килеп туган килеп туган хәзер әйтәм. Каршылык та димим инде. Менә шешкәннәр бит алар. Менә шулай без дә Аллаһ Тәгаләдән сорап кайсы бер вакыт инде безгә булыш дип. Менә шулай үзеннән үзе ул үзең теләсәң, тырышсаң,

Берәр авыр сүз ишетсә, мәсәлә, өйшнешләргә онытсам, мәсәлән, мәктәптә эшләдеңме? Юк, дия идем дә, мин баса инде, елый идем инде. Минем яшь алып китә биттән инде. Аннары укытучы инде әйтә миңа, урыс теле укытучысы Диляр апа. Эй, ничек яшәрсең син бу тар дөньяда дип инде, мин ул вакытта аның сүзләрен бәлки аңлап та җиткермәгәнмендер инде. Ничек кенә яшәрсең икән син, болай булсаң, ничек кенә тормыш итәрсең икән, дип шундый сүзләр бар иде. Әле хәзер быелда менә авылга концерт белән кайткан идек. Анда китап тәкъдир итү э, булды инде безнең авылыбызның китабы чыкты. Авыл турында. Шунда укытучым килгән иде карарга. Шунда шаярттык та шунда шаяртты да әле укыды инде укыды жылый жылый укыды ди шун мин инде жылама жыламасын дип Әйтә алмыйм, кешенең күңеле, бәлки аңа кешенең күңел халәте бит инде кешенең төрлечә. Бәлки балага элек чакта елап калырга кирәктер. Аннары үскәч ул бәлки менә бәлки чакта әйтсәң җылама дип, ул аннары теге куркып калып, үскәч бәлки ул нәрсәдер булса эшли алмас теге. Менә җылап бетерсен, җылыйсы килсә бәлки чакта. Анар үскәч инде билгеле, бала аңлый, аннары җыламый. Гомумән, ир-ат өчен э, күз яшьләре ул э, йомшаклык, ниндидер э, көчсезлек билгесемени?
Бала чакта мин аны көчсезлеккә санамыйм. Үскәч тә инде Алай теге... Менә мин хәзер дә э, нәрсә яшереп торганы. Кайсы вакыт күңелләрем, күңелем тула, мин үзем теге гаиләмнән, мәсәлән, үзем гаиләмнән э, мин күз яшьләремне яшермим. Мин Митинаны теге мөмкин бер сәгатьләр буе җылап утырмыйм анда. Әзенә шул яшь агып ала да, э, мине беләләр шундый икәнемне. Безнең әтиебез хисле, шулай Шулай булып ала, шулай тиеш шикелле. Әти бераз шулай сөртеп ала да яшьләрен. Әтә менә шулай шундый гадәткә э, керсә инде. Мин аны э, ир, ир өчен мин инде
Мин аны көчсезлеккә кертмәс идем, мәсәлән. Әйе, мин дә шулай сезнең фикердә. Мин дә көчсезлеккә кертмәс идем. Рәхмәт.
Сәхнәдә спектакль барышында көтелмәгән борылышлар булганы бармы? Ул еш та еш булып тора безнең. Шуның берәрсен искә төшерегез әле. Әле менә күптән түгел генә берсен искә төшергән идем. Менә нишләптер без сорагач искә төшми ул. Шул инде безнең артистларның сүз сүз оныту. Сүз оныту шул кызык моментлар
Мин бер спектакльдә укыган идем, сезне таеп егылган дип. Алай да булгандыр. Егылулар да була. Менә мәсәлән бер спектакльдә инде. Диләфрү спектаклендә анда мин киләм дә болай качып кына Галим абый артыннан. Ул миңа күкәй ыргыта, йомырка инде. Шунда берсендә йомырка кирәк бит шулай күзгә эләгергә. Менә нәкъ күзнең уртасына килде дә, шулай чәпәлде, шулай ватылды әле ул. Тамашачы көлә, тук озак кына көлделәр. Бөтен үзебез дә инде, мин үзем ычкынам инде, бер ычкынсам, туктап булмый. Менә кирәк бит шулай. Аннары нәкъ шул спектакльдә әле мин аны кыз, теге кызыктырып әйтмәдем инде теге э, э, Галим абый мин әйтәм э, ну шәбер шәтләнде бит инде ватылды мәгез мин әйтәм күкәегез дим инде шулай иттереп мин анда теге спектакль бара бит әйе әйе менә шулай шулай кызык артыннан кызыклар аннары не әйтә илсар абый әйтә Күкәйдәшегез булмасын дип, шулай импровизациягә кереп китәбез без. Алай теге кызык та шулай. Аннары берсендә шулай э, кызык моментлар дигәч, бер спектакльдә бала менә уйныйбыз нәрсәдер уйныйбыз, и бер бала нәрсәдер тавыш чыгарды да, и мин шуны туктадым да, былай иттереп ну, оценил инде урысча әйтмешли. Уйнадым да, тамашачыны күтәреп алып, тоже көлгән иде. Кызык, кызык. Игътибарын җәлеп итә дигән тамашачыларның тавышы да. Әйе, әйе. Сәхнәдәге кешеләрнең, артистларның.
Менә шулай төрлечә булырга мөмкин. Әйе. Э, һәр вакыт үзегез белән йөртә торган өч әйберне атый аласызмы? Өч предмет. Ага, атыйбыз хәзер.
Минем үзем белән гел Биштәр. Биштәр йөртәм мин. Анда минем э, кирәкле әйберем дә юк. Анда инде ләкин мин аны зур әйбер йөрткән шикелле үземнең кыяфәт ясап, әллә кем булып шуны йөртәм инде. Имештранда мин берсе. Имештранда мин рольләрем инде, анда минем шундый әйбер дә юк инде. Менә шулай гадәтләнгәнем, нәрсә дә булса, җилкәдән кулдан булырга тиеш. Берсе шушы. Үзем белән тагын нәрсә йөртәм? Телефон. Инде телефон сертәме? Аннан башка яшәп булмый. Машина чыгышы.
Эш әйбер. Димәк, иң мөһим әйберләр. Мөһим дип инде менә искә төшкән әйберләр шул инде. Яхшы.
Раил, бүген сезнең туган көнегез дә бит әле. Без сезне сәхнә журналы исеменнән чын күңелдән, ихлас күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек һәм дә инде сүнмәс, сүрелмәс иҗат дәрте телибез. Шулай да менә туган көнегезгә бирелгән иң оригиналь бүләк яисә иң креатив котлауны хәтерлисезме? Әйе, хәтерлим. Бу берничә ел элек булган иде. Миңа ничә, 29-28 яшь булды микән? Курсташлар, мин Зөлфия хатыным оештырган курсташлар бергә җыелып, төнлә спектакльдан соң, әле мин кайттым, бернәрсә дә уйламыйм бит инде. Кайтып кердем дә, инде хәзер үзебезчә генә чәй генә эчәрбез дә инде, ятарбыз дип шулай гына инде. Кердем дә, нинди аяк киемнәр инде, бер-ике аяк кием, әйтәм, абыйлар килгәндер инде. И тыныч, тынычлык инде. Залны ачсам, анда кеше, ура! Шатлыктан шул күз яшьләрем әз генә калды инде э, э, атылып чыкмаска. Ул бит шундый зур шатлык, көтелмәгән шатлык. Әйе, менә шулай миңа сюрприз ясаганнар иде. Гомергә истә калды. Молодцы.
Ә бүген э, коллегаларыгыздан котлаулар алдыгызмы әле? Әлбәттә, шул сообщениеләр язалар, WhatsApp-та котлаулар, тагын шалтыратулар күп иттереп менә шул әти әниләр котлыйлар бит инде безгә озын гомерләр телиләр безнең өчен куаналар безгә иң изге теләкләр телиләр сезнең менә шул безнең әти әниле булдык үзегез дә әти әниләр булдыгыз Менә хәзер инде аныкларда да шулай үстерергә насыйп булсын дип безгә матур теләкләр теләделәр. Шулай да сез бүген театрда тамашачылар өчен спектакль уйныйсыз әле туган көнегездә Лаверса ие. Э, Раил, менә спектакльдә иң яратып башкара торган җырыгыз нинди? Шул җырны безнең укучыларыбызга да башкарып күрсәтегез әле. Яхшы.
Менә шул Диләфрүздән Җәмил җырын башкарып үтсәм була инде.